Arddangosfa yym go iawn gynta fi ydi ag hyn ag yd- ag am y tro cynta yn yy Gymru. Dwi 'di bod yn peintio ers tua dwy fl- dwy flyna- flynadd a hannar yym a ma'r gwaith sgynno fi arddangos yn fan hyn ydi'r gwaith dwi 'di bod yn neud ar y mwya am yr dyn am mis dwytha ma. Ddaru fi actually gychwyn cychwyn peintio pan o'n i yn uned hergest yn yn Bangor sef yr un- uned iechyd meddwl yym o'n i yna am dri mis yy a tra o'n i yna yy o'dd o'm andros o lot i neud trw'r trw'r dydd a mi ddoth un o'r occupational therapist rownd efo pad o bapur i fi roid y roid y papur ar y nes- ar ar y ar y ar yng ngwely fi sori sori a beiro a Gwna rhywbeth, knock yourself out, meddai wrtha fi. So dyna, dyna be nes i, oedd fi just cychwyn off yn just cychwyn off yn just neud fel hirgrwn a wedyn mi nes i hirgrwn arall ar ei llai ag ar ei llai ag yn ôl yn diwedd. Dyw mae hyn, mae hyn yn edrych fel, um, fel cerig ar y traeth. So dyna be nes i yn, yn, yn y diwedd ar y fi ar y fi wneud nhw edrych fel cerig ar y traeth. Hwna, a hwnna oedd y peth cyntaf ar y fi wneud, y peth cyntaf ar y fi wneud ers blynyddoedd maith, maith. Yym, a o fanna rili aru fi gychwyn neud mwy a mwy yn yr ysbyty. O'n i'n gor'o' neud petha o 'nghof o, o'n i'm yn, o' gynna i'm o' gynna i'm ffordd o o weld be' o'n i'n yn yn yn yn trio neud ond o'n i'n neud neud nw o o o 'nghof cyn gystal â fedru o'n i'n rili. O'dd o'n anferth o'dd yr o'dd ca'l yr cyfla i wneud, jyst i i i ymbeintio ac ac i ac i wneud lluniau oedd o'n andros o help i fi tra o'n i yn ysbyty ac hefyd ar ôl dod allan o'r ysbyty. Oedd o'n wneud fi deimlo'n well amdana fi'n hun achos o'n i'n cyflawni rhywbeth mewn ffordd, o'n i'n o'n i'n wneud rhywbeth lle o'n i'n ddim jyst yn ista o gwmpas trwy'r dydd yn teimlo sori drosta fi'n hun, o'n i'n actually wneud rhywbeth. Mae hynna'n bwysig iawn iddo fi. Wel, oedd gynna i hanes efo um, iechyd meddyliol, dim yn mynd reit bell yn ôl, really, um, ond ges i'n diagnosis cadarn tan ta 2008. Um, ond uh, uh, o'n i'n cael trafferthion mawr cyn hynny ac oedd o'n ngwaith i yn neud o'n waeth ddeud y gwir rili achos o'n i'n trafeilio lot efo'n ngwaith. O'n i'n gweithio fel con- con- consultant o'n i'n gweithio rownd y byd yn yn ar yy gwahanol fatha o lwybra' a trails, llwybra' beics, llwybra' cerdded, llwybra' mewn lo- yym yy ceffyla' a fath yna o beth. Yym ond o'n i'n lo- neud lot ar y drafeilio rownd y byd yym ac oedd yr oedd y gwaith yna oedd o ddim yn dda i'n iechyd meddwl i rili yym. So oedd yn amlwg dwi 'di goro ar fi goro roid stop i hynna pan es i'r ysbyty a ma'r neud y llynia 'ma 'di neud mwy o bwrpas fi rili hefyd rŵan. Ers ers o'n i'n fachgan rili dwi 'di bod yn mynd i'r mynyddodd yn ymanlwynion a'r rhinogydd a llefydd felly yn cerddad ag yn dringo ag yn rhedag yr un amser hefyd yym ag o'n i'n teimlo fel bo fi yn bod yr mynyddodd yn ran ohonaf i rili, bod nhw'n ran pwysig iawn o'n, o'n mywyd i ond yn raddol bach o'n i, oedd yr, oedd yr fel yr, yr connection rhwng fi a'r mynyddoedd di fynd yn mwy a mwy bregus rili. Um, a mae gwneud y lluniau yma wedi, wedi, wedi, wedi, wedi trwsio hwnna mewn ffordd. Swn i'm yn galw fo'n farddoniaeth, mae'n jyst rhyw sgwennu ydi o. Um, dwi jyst yn sgwennu beth sy'n dod allan o fan hyn, really. Um, a mae hwnna'n gwneud fi deimlo lot gwell. Weithiau os dwi ddim yn dda, dwi'n methu peintio. Dwi'n dwi, dwi methu canolbwyntio ar, ar y peintio, dwi'n ffeindio fo rei anodd. So beth dwi'n gwneud weithiau, dwi'n jyst sgrifennu beth i lawr. A wel, fel, fel smona chydig gychwyn fel arfer, ond wedyn dwi'n gen ti sortio fo allan a ma', a ma', a ma' 'na rwbath dod allan ohono fo ar ôl dipyn o waith. Ond ie dwi, m- ma'r s- ma'r sgwennu, o'n i byth yn meddwl swn i'n ffeindio hyn yn neud, neud ffasiwn beth ddeu gwir. Fyswn i'n, f- fyswn i'n methu neud y llynia heb mynd i'r mynyddodd, achos ma'n, dwi'n meddwl bod y ddau yn clwm efo'i gilydd rili. Sa nunlla fel croesor. A ma gen ti bobl sy'n ti di bod ar y mynyddodd dod i fewn am banad a ma nhw hefyd ma ma ma nhw'n cario'r teimlada ma nhw di bod yn ma ma nhw wedi gael yn yr mynyddodd ond ma ma cael yr arddangosfa yn anfarth iddo fi yn enwedig cael o'n i gael o'n lleol achos ma bobl sy'n mynd i ddod yma yn edrach ar y llynia yma ma nhw'n ma nhw'n mynd i nabod y llefydd a dwi'n gobeithio bo fi'n mynd i fedru rhaid rhyw fath o flas yr lle- yr llefydd dwi 'di peintio i'r i'r bobl sydd yma i sbio arnyn nhw. Yy gobeithio fe fe fedra i gyffwrdd rhywbeth ynyn nhw t'wod tra ma' nhw'n edrych ar y ar y llunia'.